Merci déi déi duerch d'Stauen an de Wanter gepackt hu fir heihinner ze kommen, fir är Präsenz. Mir hunn déi Pressekonferenz hei ageruff, net mam Zil fir iwwer de Koalitiounsaccord ze spekuléieren. Ech menge verschidde Saache si bekannt, anerer Saachen, dat mécht awer nach net. A mir wäerten och nom 29 November, hoffentlech spéitstens awer nom 3 Dezember, Geleegenheet gëtt, fir am Detail op eng ganz Rei Saachen zrëckzekommen. Vun deem, wat bekannt ass, ass awer trotzdeem vläicht ee Wuert ze verléieren iwwert d'positiv Usätz, wat elo d'Verfassungsreform ugeet, wou jo awer geplangt ass, wéi eigentlech dat och vun eis a vun anere gefuerdert ginn ass, eng breet ëffentlech Diskussioun hoffentlech och wäert stattfanne vrun deene Referenden, op déi ech jo och elo net am Detail aginn. wat jo och geplangt ass a senger Ëpréifung vum Verhältnis vum der Kierch, vu Kierch a Staat. Allerdéngs, esou wéi mir dat bis elo erausfonnt hunn oder héieren hunn, ouni d'Trennung vu Kierch a Staat, ouni eigentlech ee laizistesche Staat ze verankeren, och an der Verfassung, wat eiser Meenung no awer misst geschéien a wou am Fong geholl jo eigentlech och esouwuel déi Gréng wéi och d'LSAP derfir waren. Erstaunlech an deem Zesummenhang ass awer och, Erstaunlech an och net d'Reaktioun vun der Kierch, déi hir Machtstrukturen do elo e bëssen ugekraazt ginn an déi do wäert elo mat schwéierem Geschütz do dergéint virgoen. Erstaunlech dowéinst, well wéi den Index manipuléiert ginn ass, wéi d'Rente gekierzt gi sinn, wéi festgestallt ginn ass, datt all véierte Stot zu Lëtzebuerg Schwieregkeeten huet, fir um Enn vum Mount iwwerhaapt mat sengem Akommes iwwert d'Ronnen ze kommen, keng esou eng Reaktioune vun der Kierch waren. A lo wou et ëm hir eege materiell Virdeeler geet, lo gëtt dann bemol reagéiert. Wat fir eis awer wichteg ass an der ganzer Diskussioun, an dat ass eigentlech och de Sënn an den Haaptobjet vun eiser Pressekonferenz, Dat ass deen, datt et nieft der Kierch gëtt et anerer, fir d'Liewensbedéngunge vun de Leit, déi zu Lëtzebuerg wunnen a schaffen, méi wesentlech Machtstrukturen, wéi dat ronderëm d'Finanz, d'Finanzkapital, d'Banken, d'Wirtschaft an esou weider geschitt. An déi Machtstrukture gesäit awer esou aus, wéi wann déi relativ onugetaascht géinge bleiwen. Am Géigendeel, d'Vertrieder vun deene Machtstrukturen, Si sëtzen an de Verhandlungen derbäi, direkt oder indirekt, ronderëm Pabeieren, déi se eraginn, oder och duerch perséinlech Präsenz an de Verhandlungen derbäi. Ech wëll awer nach ee positiven Aspekt ervirsträichen, dat ass deen, datt eis Fuerderung no Verëffentlechung vun den Ënnerlagen, déi an de Koalitiounsverhandlunge gebraucht ginn, an och vun de Sëtzungsprotokoller, datt mer gesot kritt hunn, déi giffen dann no de Verhandlungen, den drëtten Dezember giffen déi Verëffentlech ginn. Elo den drëtten Dezember ass en 29 November, wësse mer net. Ech wëll drun erënneren, datt dat eng Fuerderung war, déi mer schonn 2004 an 2009 opgestallt hunn. 1999 war esouguer d'LSAP huet dat verlaangt, 2004, 2009 ware se net méi domadder d'accord. A mir fanne positiv, datt elo Dat soll verëffentlecht ginn. Mee ob dat awer och stëmmt fir d'Sëtzungsprotokoller vun den Aarbechtsgruppen, ob dat och stëmmt fir d'Zesummesetzung vun den Aarbechtsgruppen, dat ass net esou kloer, obschonn grad dat eiser Meenung no ee relativ wichtegen Aspekt ass. Sou ee Koalitiounsaccord, dee besteet net aus enger Usammlung vun neutrale Moossnamen, Mesuren. Et ass ganz kloer, datt a sou engem Koalitiounsdiskussioun, datt do Interessegéigesätz bestinn. Wie sech do duerchsetzt, hänkt awer schonn zum Deel vun der Zesummesetzung vun den Delegatiounen of. D'zwee Vertrieder vun der Finanzwelt, déi do drun deelhuelen, och aner Vertrieder vun anere Lobbyismen, an déi sinn net einfach just Member vun enger Partei a vertrieden allgemeng Interessen, mee se vertrieden handfest Interessen, wat meeschtens particular Interesse sënn. Ech wëll op dat hiweisen, op zwéin Aspekter hiweisen vun deem, wat den Ökonom Joseph Stiglitz gestrowent zu Lëtzebuerg gesot huet, nämlech datt d'Interesse vun den Investeuren an d'Konsequenze vun deenen hiren Investitiounen a vun deenen hirer Politik op Käschte gi vun der Allgemengheet. En huet dat illustréiert un eng ganz Rei Beispiller, un Ongläichheeten, um Jugendchômage an un anere Beispiller. En huet een anert Beispill ginn, wat mech och frappéiert huet. En huet gesot, datt an den USA 95 Prozent vum Räichtum, dee vun 2009 u geschafe ginn ass, 95 Prozent dovunner ass an d'Täsch vun engem Prozent vun der amerikanescher Bevëlkerung gaang an 99 Prozent si praktesch eidel ausgaang. An déi 99 Prozent sinn net nëmmen eidel ausgaang, mee do sinn der Déi hunn e groussen Deel, déi hunn herb Verloschter an deene leschte Joren erlidden. Dofir ass et fir eis wichteg, datt ee weess, vu wat datt ee schwätzt. Wat sinn d'Basisdonnéeën, op déi d'Koalitiounspartner sech baséieren, fir hir Decisiounen ze huelen? Bis elo bekannt sinn am Fong geholl just e puer Saachen, dat sinn Dokumenter, déi déi verschidde Verbänn un d'Koalitiounspartner geschéckt hunn. Gefrot hu se eng Note au formateur vum Comité de prévision. A wann een déi Note au formateur vum Comité de prévision kuckt, Sinn dat haaptsächlech makroekonomesch Donnéeën an Donnéeën iwwer d'Staatsfinanzen, déi awer, an dat ass meng ech kloer, wann een et da duerchkuckt, haaptsächlech aus der Siicht vun deene beliicht ginn, déi d'Soen an der Finanz an an der Wirtschaftswelt hunn. Wat d'sozial Situatioun vun de Leit allerdéngs ugeet, esou. wësse mir net, a wéi wäit datt deenen hir Situatioun, a déi Donnéeën, déi deenen hir Situatioun betrefft, an déi Koalitiounsverhandlungen do als offiziell Dokumenter mat erafléissen. Ass zum Beispill d'Chambre des Salariés e Rapport gefrot ginn iwwer d'sozial Situatioun vun de Leit, déi zu Lëtzebuerg wunnen a schaffen? A sinn d'Ongläichheeten, an d'Chambre des Salariés huet, mengen ech, vru Kuerzem nach ee Pabeier gemaach, wou se op d'sozial Ongläichheete Higewisen hunn, déi zu Lëtzebuerg an hiren Econews, déi zu Lëtzebuerg zouhuelen, iwwer 30 Joer ewech konstant zouhuelen, egal ob een déi 5 éiweg Prozent oder déi 5 ënneg Prozent oder déi 30 éiweg Prozent an 30 ënneg Prozent vun der Akommessituatioun kuckt, deen Ecart geet konstant, dee geet konstant auserneen. A wann ee weess, datt deen Ecart ausernee geet a mer zum Beispill 2012 ee Realloun, Verloscht haten vun 0,3 Prozent, da wësse mer, datt dat 0,3 Prozent an der Moyenne waren. Wann an der Moyenne 0,3 Prozent Reallounverloscht sinn, déi Iewescht ginn awer ëmmer méi räich an déi verdéngen ëmmer méi, drëfzeg iewescht Prozent an déi Ënnescht ëmmer manner, da wësse mer, datt fir e groussen Deel vun der Bevëlkerung de Reallounverloscht wesentlech méi grouss ass wéi déi 0,3 wéi déi 0,3 Prozent. Wa mer wëssen, datt 40 Prozent vun de Stéit zu Lëtzebuerg iwwerhaapt keng Steiere bezuelen, oder halt nëmmen d'Halschent vun deene vun de Betriber, dat sinn 80 Prozent, wa 40 Prozent vun de Stéit iwwerhaapt keng Steiere bezuelen, a mer kucken d'Steiertabell, wou ee weess, datt een als jonk Gesell mat engem soziale Mindestloun scho muss Steiere bezuelen, da weess ee wat dat heescht fir d'sozial Situatioun zu Lëtzebuerg. Wann ee weess, datt zu Lëtzebuerg 46 Prozent vum geschafene Räichtum an d'Paie ginn a 54 Prozent an de Räichtum. Déi 46 Prozent zu Lëtzebuerg, dat dat awer en Moyenne vun Europa 60 Prozent sinn, déi an d'Paie ginn, da weess ee wat zu Lëtzebuerg d'Salariat virenthale gëtt a sou weider a sou fort. An eis Fro ass déi, Sënn déi Donnéeën do a wéi wäit sënn déi an de Koalitiounsverhandlungen als Basisdokumenter mat eragefloss a wéi eng Konsequenze sënn dorauser gezu ginn? Ass d'Konsequenz dorauser gezu ginn, datt déi Ongläichheeten, déi zu Lëtzebuerg konstant zouhuelen, datt dat sech an eng aner Richtung muss entwéckelen? Dann huet dat ganz kloer Konsequenze fir d'Politik, déi muss gemaach ginn. Et huet een awer d'Impressioun, wéi wann dat net de Fall wier, wéi wa just d'Basisdonnéeën, déi d'Finanzwelt an d'Wirtschaft virgeluecht huet, hei géifen eng Roll spillen, fir de Koalitionsprogramm ze maachen. En anert Beispill ass einfach de Chômage. wou de Comité de prévision à politique constante dervun ausgeet, datt de Chômage an den nächste Jore wäert zouhuelen. Ass et en Zil vun der Regierung, fir dee Chômage op esou vill Joer ofzeschafen, esou wéi aner Donnéeë gekuckt ginn, fir eppes ze änneren? Ech wëll ee Beispill eraushuelen, dat ass dat vun Europa. Dir wësst, datt an Europa d'europäesch Politik, d'Sozialpolitik an d'Wirtschaftspolitik an d'Finanzpolitik, déi monetarische Politik an Europa, datt déi vu mächtege Finanz a Patronslobbyen decidéiert gëtt. déi praktesch der EU-Kommissioun Reglementer an Direktiven, Texter fäerdeg liwweren. Et gëtt ee wansinnege Lobbyismus an Europa fir d'europäesch Politik ze bestëmmen. An dofir sënn d'Virgaben aus Europa, sënn och d'Virgabe vun de Lobbyisten aus der Finanzpolitik. An déi sinn erwisenermoossen net am Interêt vun der Allgemengheet. An ech mengen, dat ass och een Aspekt, deen de Stiglitz gutt opgewisen huet, datt d'Intérêten an Europa vun der Allgemengheet, wat d'Ongläichheeten ugeet an d'Finanzpolitik ugeet, datt déi net duerch déi jëtzeg Politik vun der EU-Kommissioun a vun der Europäescher Zentralbank gewährleescht sinn, bien au contraire. Déi Politik, déi de Moment bedriwwe gëtt, bewierkt just, datt de Räichtum vun deenen aarme Länner nach méi offléisst, nach méi an déi räich Länner geet. Mee ech ginn net op den Detail dovunner a vu sengen Ausféierungen dovunner an. An déi Virgaben, haaptsächlech ronderëm de Stabilitéits an Haushaltskorrekturplang, deen Europa virschreift, dee gëtt net a Fro gestallt vun der Regierung. Mir hunn näischt gelies, datt deen a Fro gestallt gëtt. Déi Gréng hunn de Mérite gehat, datt se nach zwar net géint de Stabilitéitspakt, mee awer géint de Fiskalgepakt gestëmmt hunn. Mee esou ee Widderstand fënnt sech an deem, wat mir de Moment gesinn, vun deem, wat do verhandelt gëtt, net erëm. Bien au contraire, d'Virgaben, net méi wéi 60 Prozent Schold, gi souguer nach halbéiert. fir ze soen, net méi wéi 30 Prozent Schold, ouni datt erkläert gëtt, firwat datt dat de Fall ass, wëssend, datt d'Konsequenze vun där Politik an Europa, wat d'Ausgabekierzungen, d'Austeritéit, de Sozialofbau ugeet, desaströs sinn. Et gëtt net geschwat vun enger gemeinsamer Fiskal a Sozialpolitik an Europa, wat jo eigentlech eng Initiativ misst sënn, déi elo méi dréngend wéi jee noutwendeg ass.

ze bremsen. An d'Gefor ass déi, datt ënnert deenen dote Virgaben, datt ënnert deenen dote Virgaben, wou och zu Lëtz, datt och zu Lëtzebuerg d'Politik an den nächste Joren, fënnef Jor, Gefor leeft, datt esouguer wahrscheinlech ass, datt se zu de sozialen Ongläichheeten, datt déi verschäerft ginn an zu soziale Problemer bäiwäert droen. A mir wëllen dat elo kuerz u sechs Beispiller. wëlle mer dat kloer maachen. An dat éischt Beispill, wat de Serge behandelt, dat ass d'Akommesgestaltung vum Staat.
Jo, wat déi Thematik ugeet, de Justin Turpel huet et schonn ugedeit, schéngt et weiderzegoen an déi Richtung, déi och déi Regierung virdrun ageschloen hat. An an deem Sënn menge mär, datt et relativ kloer ass, wat bis elo esou erauskënnt, och aus de Verhandlungen, dass dat wäert d'Handschrëft droe virun allem vum DP-Wahlprogramm, fir nëmmen zwee Beispiller ze huelen. Den Triple A vun der Finanzwirtschaft gëtt geholl als Krittär fir d'Lëtzebuerger Haushaltspolitik. Politik. Den Traité vu, also Maastricht, d'Maastricht-Kritäre soe ganz kloer, d'Schold däerf net méi wéi 60 Prozent sinn. Hei gëtt 30 Prozent geholl mam Argument vum Triple-A-Status. An dann och de Budgetsiwwerschoss, Iwwerschoss, net Defizit, vu 0,5 Prozent, dee se sech als Zil gesat hunn, wat onverréckelbar ass. wéi wann de Budget all Joer misst 0,5 Prozent am Positive sinn, also méi Einnamen wéi Ausgaben, wëlle se virun allem duerch eng verschäerften Austeritéitspolitik erreechen, dat hu se och ganz kloer gesot, also duerch eng Ausgabepolitik. Aspuerungen an de Joren 2015 bis an 2016 vun eng respektiv 1,5 Milliarden, da weess ee genau, wat dat heescht. 't ass vum Stieglitz elo just geschwat ginn. De Stieglitz heescht just de Contraire. An eiser Meenung och muss eng wierklech Reform vun der Budgetspolitik giff bedeiten, éischtens emol d'öffentlech Ausgabe geziilt ausbauen, aplaz zréckzeféieren, op d'mannst op verschiddenen Gebitter. Dat verhënnert net, dass op Plaze gespuert gëtt, wéi bei der Militärpolitik oder bei der Reliounen oder beim Spëtzeldingscht oder esou weider, mee geziilt ausbaue mam Zil, fir zum Beispill zum Beispill ze investéieren an d'Wirtschaft, wirtschaftlech Investitiounen ze maachen, Cargolux zum Beispill. am Kapital vu Cargolux ze bleiwen a wann et noutwenneg ass dat Kapital nach opzestocken. Firwat, aus wat fir enger Ursaach soll elo op eemol e chineseschen Investor do eng Minorité de blocage kréien an deem Ganzen? A mer widderhuelen dat ëmmer erëm, et ass jo eigentlech um Lëtzebuerger Staat fir Politik ze maachen wat de Logistik, Beräich ugeet. An dozou gehéiert nun eben Cargolux. Et ka jo net sinn, datt dat eng Géigeleeschtung ass fir den Ausbau vun der Finanzplaz op de Renminbi, op d'Auslandswährung vu China, déi jo virun allem an d'Fongenindustrie interesséiert. Dat wier erëm eng Kéier e Beispill, wéi d'Fongenindustrie d'real Wirtschaft beaflosst. wéi Decisioune geholl ginn, wat d'Aktionariat ugeet vun enger grousser Fluchgesellschaft, eben duerch Interesse vun der Fongenindustrie. Do also, mengen ech, gëllt et z'intervenéieren. Mer hunn och ëmmer gesot, de Rentefong, déi 13 Milliarden, déi et do gëtt am Rentefong, déi duerch d'ganz Welt investéiert ginn, sollen hei zu Lëtzebuerg investéiert ginn. A mer waren am Fong och erfreet, wéi mer gelies hunn, datt d'LSAP déi Fuerderung an hire Programm, esou iwwerholl huet. Allerdings hu mer grouss Zweifel, ob se sech och esou am Regierungsprogramm wäert erëmfannen. Dat wier awer noutwendeg, fir öffentlech Ausgabe geziilt auszebauen. Mer sinn och der Meenung, öffentlech Ausgabe sinn zu Lëtzebuerg guer net ze héich. Si leie bei 42 Prozent vum PIB, wärend se am Duerchschnëtt an Europa bei bal 50 Prozent leien. Et muss een also erëm, wann ee wëll vun deer Ofhängegkeet vun der Finanzplaz ofkommen, da muss een och an d'real Wirtschaft wierklech investéieren, an dat ass absolut noutwendeg, dat ass eng Prioritéit absolut vun deeër, vun deeër neier Regierung. Keen anere wéi de Gabriel Zucman, deen jo e ganz interessant Buch geschriwwen huet iwwert d'Roll vu Lëtzebuerg an der, an deem ganze Steierfluchsmechanismus, huet an engem Interview viru kuerzem am Paperjam gesot, Lëtzebuerg misst fortkomme vun der Finanz, vun deeër absoluter Ofhängegkeet vun der Finanzplaz, le Luxembourg est capturé par la finance, huet e gesot. An en hätt awer aner Atouen, déi e kéint spille loossen. An hie géif appelléieren un déi nei Regierung, déi aner Atoue spillen ze loossen, dat heescht Leit, déi am Fong mol duergestallt ginn, esou als deeër, déi, onproduktiv Lëtzebuerg attackéiere giffen, vertrieden am Fong geholl an hiren Aussoen déi eigentlech Interesse vu Lëtzebuerg. An d'Fro ass, ob d'Finanzplaz, wéi wäit d'Finanzplaz dat iwwerhaupt nach mécht, ech kommen dorobber zréck, eng gerecht Steierreform aleeden, ass deen zweeten Deel vun deem, wat misst gemeet ginn. Do ginn et awer och grouss Meenungsënnerscheeder, wann een déi verschidde Programmer liest. D'DP schreift, ronderëm eis géif d'Steierëmfeld fir d'Entreprisë verschlechtert ginn a mer sollen dat als Chance ergräifen. Dat heescht am Fong gëtt domat gesot, mär solle Steierdumping weider bedreiwen op Käschte vun den Nopeschlänner. An de Programmer vun LSAP a Gréng fënnt een deelweis aner Usätz. An d'Fro, déi spannend Fro, déi sech wäert stellen, do gëtt wéineg kommunikéiert no baussen vun deenen, déi d'Koalitiounsverhandlunge féieren, déi eigentlech spannend Fro, déi wäert dann Enn vun der Woch musse gekläert ginn, dat ass déi, wéi wäit eng gerecht Steierpolitik gemeet gëtt a wéi wäit do ëmgesteiert gëtt, well eis schéngt et wéi wa Lëtzebuerg sech ëmmer méi mat senger Finanzplaz giff isoléieren, wann een och zum Beispill esou Aussoen héiert, wéi datt d'Verméigenssteuer net däerft erëm agefouert ginn, well dat géint d'Interesse vun der Finanzplaz verstéisst, an déi Interesse giffen dra bestoen, déi besonnesch räich Leit unzezéien. Et gëtt esouguer en Ausdrock. Dofir hei net worse individuals, mengen ech, HNWI ginn déi genannt. Dat heescht, d'Interesse vun enger ganz Partie vu ganz räiche Leit dominéieren och iwwert d'Finanzplaz d'Diskussioun, souguer d'Steierpolitik hei zu Lëtzebuerg, déi national Steierpolitik zu Lëtzebuerg. An da kënnt déi ganz Fro international Steierflucht derbäi. Zënsbesteierungsdirektiv, Kriticke vum Gabriel Zucman a sengem Buch, dee ganz kloer verschidde Saachen noweist. Déi Nouvelle, déi mer elo kritt hunn déi lescht Deeg, dass en OECD-Forum vun 120 Länner Lëtzebuerg als eent vun den Haaptsteierparadisen zesumme mat der Schwäiz a mat de Kaiman-Inselen duerstellt, dat heescht am Fong geholl den Ausdrock vun deer Filière, déi de Zucman a sengem Buch beschreift, wéi räich Leit hir Suen iwwer d'Schwäiz an iwwer déi lëtzebuergesch Investitiounsfonge placéieren, mat Hëllef vun anonyme Gesellschaften, déi zum Beispill op de Kaiman-Inselen enregistréiert ginn. An domadder am Fong geholl, och wa Lëtzebuerg seet, 2015 kënnt et zum automateschen Informatiounsaustausch, bleift ëmmer nach zwee haaptsächlech Problemer bestoen, d'Anonymitéit vun deene Placementer an zweetens, dass d'Investitiounen an d'Aktien an d'Dividende vun deenen Aktien net besteiert ginn hei zu Lëtzebuerg an awer hei zu Lëtzebuerg de Gros vun den Investitiounen ausmaache wäerten. An da kënnt nach derbäi, dass esou nei Gesetzer geschafe ginn, wéi dat iwwert d'Fonds patrimoniaux, wou mer e Projet de loi Nummer 6595 virleien hunn, deen am Fong geholl seet, dass och iwwer esou en Instrument, wat dann hei zu Lëtzebuerg immatrikuléiert ass, kënnen déi räich Leit anonym bleiwen, wa se hir Sue placéieren, an dass dat, wat se erakréien, weder Zënse sinn nach Dividenden. Dat heescht, iwwer esou en Instrument giff komplett déi Zënsbesteierungsdirektiv ënnerlafe ginn. A mer héiere jo och elo esou Aussoen, wou elo gemeet ginn, vum Här Bettel, vum Här Meisch, déi soen, Lëtzebuerg muss eng normal Finanzplaz gi wéi se alleguer, däerfe keng esou Privileegie méi schafen, keng Steierfluchtsgelder méi abritéieren. Mee dann musse se awer gläichzäiteg soen, dat deen dote Projet de loi, dee muss fort. An deen wäerte mär afschafen. Soss mengen ech, sinn se sech net konsequent. An mär mengen iwwerhaupt, wat déi heite Froen ugeet, dass Lëtzebuerg muss kooperéiere bei der europäescher Diskussioun iwwert d'Besteierung vun de Finanzproduiten an och iwwert d'administrativ Kooperatioun op deem Gebitt. Soss gi mer ganz schwéieren Zäiten entgéint, well Lëtzebuerg ass Member vun der Europäescher Unioun An et kann net sinn, dass Lëtzebuerg Steiergelder vun aneren grousse Länner ronderëm hei bunkert an iwwerall an der Welt placéiert, ouni dass dorobber Steiere bezuelt ginn. Dat ass een Aspekt vun der Finanzplaz op jidde Fall, dee muss verschwannen. Mer huele mat Interessen zur Kenntnis, dass déi nei Regierung seet, si giff dat maachen. Si soen awer och, si giffe bei den Dividenden nach weiderhi grousse Widderstand maachen a si giffen dat nach an d'Längt zéien. Et muss ee gesinn, a wat fir eng Richtung dat elo konkret geet. Dat gi mer gewuer, wa mer elo de Programm virgestallt kréien.
Den zweete Punkt, dat ass d'Akommesgestaltung vun de Stéit, vun de Leit, och déi schaffe ginn, wou sécherlech d'Loungestaltung eng Roll spillt, wou d'Mindestléiner eng Roll spillen. Mir si jo der Meenung, datt de Mindestloun misst drastesch gehuewe ginn. well den Netto-Mindestloun ënnert der Aarmutsgrenz läit. Zu der Akommesgestaltung vun de Stéit stellt sech natierlech och d'Fro vum Index, wou jo och ganz ënnerschiddlech Saachen ugekënnegt gi sinn, mee wou am Fong och déi dräi Parteien sech jo do eens waren, datt esou laang wéi d'Kris géing undaueren, den Index soll op eng Tranche pro Jor. Begrenzt sinn. Wat dat heescht, d'Kris undaueren, dat ass awer net ganz kloer definéiert. De bisherege Wirtschaftsminister Etienne Schneider huet emol gesot, do misst een déi makroekonomesch Imbalanzesfacteure kucken aus Europa. An dat si ganz komescher, do si subjektiv Facteuren derbäi, wéi wann d'Nominalléin an d'Luucht ginn, Misst den Index ofgeschaaft ginn? Also, wéi gesot, do kommen nach eng ganz Rei Saachen op äis zou, wou mer wierklech elo net wëllen Kaffissätz liesen, mä wat trotzdeem ee wichtegt, ee wichtegt Gebitt ass, d'Akommesgestaltung vun de Stéit, och d'Ofgaben, d'Steiergestaltung, Saachen, op déi de Serge elo agaangen ass. An en drëtt Gebitt, wat fir eis wichteg ass, fir, D'Zukunft vun de Leit, déi zu Lëtzebuerg wunnen a liewen, dat sinn d'ëffentlech Déngschleeschtungen. Ech wëll einfach dräi Beispiller erausgräifen. D'Kannerbetreiung, war gesot ginn, d'Kannerbetreiung wier an der leschter Zäit quantitativ immens vill geschitt. Deen Effort misst weidergefouert ginn. Dat begréisse mer. Zweetens ass gesot ginn, et misst elo an d'Qualitéit vun der Kannerbetreiung investéiert ginn. Dat ass wierklech en dréngend Bedürfnis um Um Terrain, wat d'ëffentlech Schoul ugeet, soll eng Schoul vun der Inclusioun weidergefouert ginn. Mir sinn der Meenung, mir brauchen effektiv eng Schoul fir jiddereen. Et sinn awer eng Rei Moossnamen am Schoulgesetz vun 2009, déi deem widderspriechen, zum Beispill de Contingent, deen de Moment ëmmer méi Gemengen et net méi erlaabt, fir iwwerhaapt nach kënnen eng Schoul fir jiddereen ze maachen, eng Schoul vun der Inclusioun. Ähnlech Problemer gëtt et am Gesondheetssecteur, wann ee kuckt heiansdo wéi d'Konditioune sinn an de Spideeler, och vun den Noutopnamen an esou weider. Wann een dat alles ënnert dem Stréch kuckt, weess een, datt eigentlech misst an d'ëffentlech Déngschleeschtungen investéiert ginn, datt do wierklech dréngend zousätzlech Mëttele gebraucht ginn. A wéi wäit dat awer kompatibel ass mat enger Politik vun Aschränkung a vu Spueren, ass fragwürdeg an dofir ass d'Fro vun öffentlechen Déngschtleeschtunge fir eis ee wichtegen Aspekt, dee mer ganz genee wäerten no am A behalen. En ähnleche Punkt, ech maachen een dann, mécht d'Serge déi aner, ass déi Fro vum Wunnengsbau. Och um Wunnengsbau schwätzt d'DP dovunner, fir de Maart erëm unzekuerbelen. Oder geet et drëm, fir just méi Bauland zur Verfügung ze stellen? Wéi eng Roll sollen d'Gemengen dobäi spillen? Wéi eng Mëttele kréie se? Ënnert dem Stréch stellt sech, wat de Wunnengsbau ugeet, kritt de Maart, deen et net fäerdeg bruecht huet fir Wunnengen, jidderengem eng Wunneng zu engem annehmbare Präis ze ginn, kritt de Maart de Wunnengsbau entzunn oder gëtt de Wunnengsbau dem Maart iwwerlooss? Och dat si wesentlech Froe fir d'Situatioun vun de Leit, déi zu Lëtzebuerg wunnen a schaffen a vläicht emol erëm wëlle wunnen an de Moment d'Méiglechkeet net dozou hunn. Déi zwee aner Punkten, op déi de Serge dann ageet, dat betrëfft d'Sozialpolitik an d'Aarbechtsrecht, an da komme mer zu de Konklusiounen.
Mir sollten eis nach déi puer Deeg gedëllegen, mee eppes steet awer scho fest, dat ass, dass solle d'Aspuerungen virun allem iwwert de Wee vun de sozialen Transferte kommen. An dobäi wësse mer awer, dass ouni déi sozial Transferte géifen et ganz vill Working Poor hei am Land ginn. D'Ziffere sinn och scho genannt ginn. Dobäi ass just eng Etüd publizéiert gi vun der Chambre de Commerce, déi wëll déi sozial Transferte begrenzen. Si mécht och do eng ganz Rei vu Rechnungen. Mer froen eis, ob dat, wat déi nei Regierung wëlles huet, sech op déi Rechnunge berifft oder net, oder op wat se sech da berifft. Mee op jidde Fall, do ass e bëssen de mediane Loun vun 2.700 Euro, dat heescht de mëttelse Loun, woubäi esou vill Léin dann drënner leien, wéi driwwer leien, dat ass de mediane Loun, bei 2.700 Euro soll leien. Dat giff eiser Meenung no, wann d'sozial Transferten doriwwer eraus giffe ganz ofgeschaaft ginn oder staark reduzéiert ginn, giff dat en Aschnëtt bedeiten an d'Akommessituatioun vu ganz ville klengen a mëttlere Stéit hei am Land. Mir wëssen, et ass och scho gesot ginn, dass dat iwwert de Wee vun der selektiver Sozialpolitik soll geschéien. Dat heescht, et sollen nëmmen déi eppes kréien, déi wierklech eppes brauchen. Dann, et ass am Fong mol eng Aarmutspolitik, déi da gemeet gëtt, an net méi eng universal Sozialpolitik, déi op der Solidaritéit vun de Leit alleguer, déi schaffe ginn, berout. An dat ass eng grouss Diskussioun, déi ze féieren ass. Do kënnege mär elo schonn eise Widderstand un géint iwwerhaapt d'Tendenz vun esou enger Ausrichtung. Et ass staark kritiséiert gi vun de Gewerkschaften. Et ass 2006 bei der Diskussioun ëm d'Tripartite ass dat ee vun de groussen Theme gewiescht. Ech erënnere mech drun, datt de Jean Asselborn mol eng Kéier sot, dat wier d'Sozialpolitik vum 21. Joerhonnert. Do huet de Juncker deemools. déi déi Notiounen do duerchgesat an der Regierung, dass zum Widderstand vun de Gewerkschafte koum, dass vill Opklärung koum iwwert dat, wat sozial selektiv Politik bedeit. D'Caritas huet zum Beispill Kritiken un deem Konzept ausgeübt, soudass dat, mengen ech, eng vun de grousse Froe wäert sinn, déi an Zukunft an der Diskussioun wäerte stoen a wou mär och eis Roll wäerte spillen, fir dat ze kritiséieren a fir ze soen, de Sozialstaat, esou wéi mer e kennen, mat gläiche Rechter fir d'Leit alleguer, ass am Prinzip de richtige Modell, well en och op der Solidaritéit vun de Leit ënnerenee berout. Rentendiskussioun, musse mer och nach kucken, wat dobäi erauskënnt. Mär fanne schonn, datt déi éischt Etapp ze wäit gaangen ass. Si wëllen nach eng zweet derbäi hunn. Mär mengen, dass fir d'éischt do emol de Problem soll vun de Finanzéierung gesicht ginn. Cotisatiounen, déi scho 40 Joer laang net méi erhéicht gi sinn, da weess ee wou de Problem dann eventuell an Zukunft eng Kéier ugesidelt wäert sinn a wou en och kann geléist ginn. Aarbechtsrecht, e weidere grousse Punkt. Et si jo am Fong och dräi Saachen, déi ëmmer am Schossfeld stinn vun esou de Patronsorganisatiounen. Dat sinn déi sozial Transferten, et sinn d'Léin an et ass d'Aarbechtsrecht. An do wäert déi grouss Fro, déi sech stellt, ass, Wéi geet dës Koalitioun mat de kollektiven Aarbechtsrechter ëm, wat d'Personaldelegatioune ugeet, Matbestëmmung, also Kollektivvertragsrecht, Streikrecht, an esou weider. A wéi geet se ëm mam Kënnegungsschutz? Gëtt e verschlechtert, wéi et am DP-sProgramm steet, oder gëtt e verbessert, wéi et am LSAP-sProgramm steet? Op jidde Fall wäerte mär an deeër Diskussioun enker op eise Gesetzesvirschlag virkommen, deen drop hin tendéiert, fir onbegrënnten ekonomesch Entloossunge ze verhënneren a Betriber, déi Gewënner maachen. Dat wäert eise grousse Beitrag sinn an der Diskussioun iwwert d'Aarbechtsrecht an Zukunft. Voilà. E puer Bemierkungen zum Ofschloss. D'Fro, déi sech stellt, an all deene Gebitter, déi mer elo illustréiert hunn, déi mer do opgelëscht hunn, ass, Wiem seng Interesse iwwerweie bei all deem? Am DP-Wahlprogramm war et kloer, Wann een dee liest, weess ee, wéi eng Interesse datt do iwwerweien. An d'DP ass gestäerkt ginn. D'LSAP huet ni an der ganzer Diskussioun während de Wahle kloer gesot, wat wäert dominéieren, d'Politik, déi se gemaach hunn an der Regierung, déi se och bereet sinn an enger neier Regierung ze maachen, oder de Versuch fir méi e lénke Wahlprogramm ze maachen, dee sech kloer op eng Rei Punkten ofgegrenzt huet vun deem, wat virdrun an der Regierung gemaach kritt an d'LSAP ass geschwächt aus de Walen ervirgaang. Och bei deene Grénge war villes a punkto Sozialpolitik onkloer a sinn och geschwächt aus de Walen ervirgaang. A fir eis ass et wichteg, datt ee Klorheet huet, datt ee Klorheet huet, wat d'Basisdokumenter sinn, op deenen dee Koalitiounsprogramm do baséiert, datt ee Klorheet huet, ween an deenen Aarbechtsgruppen do sëtzt, Nimm, mir brauchen Nimm vun den Leit, déi an den Aarbechtsgruppen ze sëtzen. Mir brauchen Transparenz an där Hinsicht a mir wäerten och dru bleiwen. Gëschter sot de Formateur Xavier Bettel, si wëllten ee relativ präzise Koalitiounsprogramm ausschaffen. Ech hoffen, datt mer elo net an eng Situatioun kommen, wou fënnf Joer iwwerhaapt näischt méi kann diskutéiert ginn. Ech hoffen, datt mer Gestaltungsspillraum behalen, datt mer Gestaltungsspillraum behalen, souwuel fir d'Membere vun de Parteien, vun de Gréngen, vun der LSAP, vun de soziale Kräften, Organisatiounen an der Gesellschaft, wéi och Gestaltungsspillraum behalen an der Chamber, dat och op deene sozialpoliteschen Froen, op deene wirtschaftleche Froen, net nëmmen op deene Gesellschaftsreformen. Well och a punkto Gesellschaftsreformen hat ech am Ufank gesot, dat war déi zaghaft Iwwerpréifung vum Verhältnis Kierch a Stat, Verfassungsreform, Wéi wäit dat de geet? Gëtt ee laizistesche Staat an der Verfassung verankert? Wéi ass et mam Roll vun der Monarchie? Kënnt eng breet ëffentlech Diskussioun, wéi de Mouvement Ecologique dat zum Beispill fërdert, iwwer d'Biergerbedeelegung iwwer d'Referende raus a wéi déi Referende solle gestalt ginn, wat d'Rechter si vun deene verschiddene Leit, déi eng Meenung hunn zu enger Fro bei engem Referendum? Kënnt et dozou oder sinn dat éischtens, oder sinn dat haaptsächlech emol Saachen, déi affichéiert ginn an déi an der Realitéit ganz anescht ausgesinn, esou wéi mer dat beispillsweis an der Stad Lëtzebuerg mat engem Buergermeeschter Xavier Bettel all Dag erliewen? An da stellen ech awer och d'Froe, Wéi gesäit dann eng wierklech verbessert Kontroll vun der Regierung duerch d'Chamber aus. Och doriwwer muss diskutéiert ginn. An net zulescht muss driwwer diskutéiert ginn, mir kruten och gesot, et wier eng Bereetschaft do fir driwwer ze diskutéieren, wat sinn d'Rechter, d'elementar Rechter vun engem Deputéierten an der Chamber iwwerhaapt. Ass et esou, datt an der nächster, an der nächster Legislatur just d'CSV voll Rechter huet als Oppositionspartei an déi aner Parteien Net, well de Moment ass et esou, datt deen eenzelnen Deputéierten, deen huet just ee Fënneftel Recht, e muss sech zu fënnef zesummen di fir e vollt Recht als Deputéierten ze hunn. A wann dat géing bäibehale ginn, dat wier wierklech een Aarmut fir eis Debatten an der Chamber an den nächster Zäit. Mir krute gesot, do giff warscheinlech een anere Wee ageschlo ginn, mee mir hu bis elo nach keng Confirmatioun, datt och d'elementar Rechter vun den Deputéierte, grad esou gutt wéi déi vun der Chamber wéi si vun der Regierung, datt déi géinge effektiv wouer, datt déi giffen ausgebaut ginn an deem dote Sënn. Bon, dat ass dat, wat mir all eent wollte soen elo zu Äre Froen.